بسم الله الرحمٰن الرحيم ڪل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم الله تعالي جل جلاله من والهه جڏهن حضرت آدم عليه السلام کي پنهنجي ڪامل قدرت سان پيدا فرمايو ته حضرت آدم عليه السلام کي الله تعالي زمين تي پيدا فرمائي ملائڪن کان سجدا ڪرائي الله پنهنجي ڪامل قدرت سان جنت ۾ راهيو ۽ بي بي حوا حضرت آدم جي حب تي پاسي مان پيدا ڪري بي بي حوا سان نڪاح جنت ۾ ڪرائي ان کان بعد ۾ الله پنهنجي قدرت سان حضرت آدم عليه السلام کي جڏهن زمين جي تختي تي لاٿو جڏهن حضرت آدم عليه السلام ڪڻڪ جو داڻو کاڌو ان کان بعد ۾ الله زمين تي لاٿو ته سڀ ڳالهه ۾ منشاة الاهي حضرت آدم عليه السلام جڏهن دنيا جي تخته تي آيو، الله پنهنجي قدرت سان حضرت آدم عليه السلام جي لاء آخري لمحات به لکيل هئا ته حضرت آدم عليه السلام دنيا تي ئي وفات ڪندو. حضرت آدم عليه السلام جي عمر هڪ هزار سال هئي. حديث پاڪ ميان ڪتاب جو نالو مشڪات المصابيح مشڪات مصابيح ۾ باب الايمان والقدر جي اندر حديث ۽ جامع الترمذي ۾ ساڳي حديث آ. حضرت ابو هريره کان روايت آ، وعن ابي هريره رضي الله تعالٰي عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مس زهره فسكت عن زهره الله تعاليٰ جل جلاله من والهه جڏهن حضرت آدم عليه السلام کي پيدا فرمايو ته آدم عليه السلام جي پٺيء تي الله پنهنجي قدرت سان مک ڪئي. الله پنهنجي قدرت سان جڏهن مک ڪئي ته حضرت آدم عليه السلام جي پٺيء مان حضرت آدم عليه السلام جو اولاد ظاهر ٿيو. يعني قيامت تائين جيڪو حضرت آدم عليه السلام جو اولاد پيدا الله کي ڪرڻو هو اهو حضرت آدم عليه السلام جي پٺيء تان ٻاهر نڪري آدم عليه السلام کي نظر آيو. هڪ حديث ۾ آهي ته ساڄي پاسي الله تعالي پنهنجي قدرت سان جڏهن مک ڪئي ته حضرت آدم عليه السلام جي پٺي مان اولاد نڪتو اهو جنتي هئا ۽ کاٻي پاسي تان الله تعالي جڏهن آدم عليه السلام جي کاٻي پاسي کان مک ڪئي هو اولاد جي نظر آيو اهي جهنمي هئا ڪافر هئا الله تعالي حضرت آدم عليه السلام جي پٺي تان جڏهن مک ڪئي ته حضرت آدم عليه السلام جو اولاد ٻاهر آيو ۽ اولاد نظر آيو حضرت آدم عليه السلام کي پنهنجو اولاد نظر آيو، ان جون مختلف صورتون هيون ۽ حضرت آدم عليه السلام جو اولاد جڏهن نظر آيو ته ٻن اکين جي وچ ۾ نرڙ تي سڀني جو مؤمنن جو نور حضرت آدم عليه السلام کي نظر آيو، انهن نورن منجهان هڪڙي شخص جي پيشاني تي وڌيڪ نور حضرت آدم عليه السلام کي چمڪ ۾ نظر آيو. حضرت آدم عليه السلام عرض ڪيو، منهنجا مولا! هي ڪنهن جو نور آ؟ پهرين ته حضرت آدم عليه السلام الله تعاليٰ کي عرض ڪيو، من هؤلاء؟ منهنجا مولا! هي ڪير آهن؟ الله تعاليٰ فرمايو، ذريتك، هي تنهنجو اولاد آهي. پر جڏهن پيشاني تي هڪڙي شخص جو وڌيڪ نور حضرت آدم عليه السلام کي نظر آيو ته حضرت آدم عليه السلام عرض ڪيو منهنجا مولا منهنجي اولاد مان هن شخص جي وڌيڪ پيشاني جو نور چمڪ ۾ آ اهو ڪير آهي الله تعالي فرمايو اي منهنجا پيارا نبي هي دائود عليه السلام آ جيڪو نبي پيدا ٿيندو دنيا ۾ نالو جو دائود عليه السلام ٿيندو اهو دائود عليه السلام آ حضرت آدم عليه السلام عرض ڪيو منهنجا مولا هن کي تو ڪيتري عمر عطا فرمائي آ الله تعالي فرمايو، انهيء جي عمر مون رب ڪريم سٺ سال پيدا فرمائي. ان امر الاهي، الله تعالي انسان جي پيدا ڪرڻ کان پهرين جڏهن روح پيدا ڪيا ته روح جي وقت ۾ الله حياتي ۽ موت جو فيصلو فرمائي ڇڏيو. جڏهن ته ٻي حديث پاڪ ۾ آهي، جڏهن انسان ماء جي پيٽ ۾ اچي ٿو ته عمله واجله ورزقه شقي او سعيد، ماء جي پيٽ ۾ لکجي ويندو آهي ته هو مرندو ڪڏهن ۽ ڇا کائيندو، نيڪ بختا، بد بختا، سڄو معاملو ماء جي پيٽ ۾ لکجي ويندو آ، ثم ينفخ روح، روح پوء ڦوڪبو آ، اهو ته دنيا ۾ ماء جي پيٽ ۾ اچڻ کان بعد جا معاملا آهن، پر عالم ارواح ۾ الله جڏهن انسان جا روح پيدا ڪيا، تڏهن الله تعاليٰ

هر شيء فنا در فنا، بقا منهنجي خدا جي ذات کي آ، الله تعالي قرآن پاڪ ۾ فرمايو، اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون جڏهن موت ايندو ته هڪڙي گهڙي به اڳيان پويان ڪونه ٿيندو، موت جو وقت مقرر ٿيل آ، هر انسان جو موت جو ٽائيم، وقت، جڳهه مقرر ٿيل آهي، حضرت آدم عليه السلام عرض ڪيو منهنجا مولا ته هن جي عمر تو گهڻي لکي آ الله تعالي فرمايو ته هن حضرت دائود عليه السلام جي عمر مون سٺ سال فرمائي آ حضرت آدم عليه السلام ڪريم رب کي عرض ڪيو قال رب زده من عمري اربعين سنة منهنجا ڪريم رب آئون آدم عليه السلام پنهنجي عمر منجهان حضرت دائود عليه السلام کي چاليهه سال ڏئي ٿو ڇڏيان. يعني حضرت آدم عليه السلام پنهنجي حياتي جا چاليهه سال حضرت دائود عليه السلام کي ڏئي ڇڏيا، جڏهن حضرت آدم عليه السلام جي نو سؤ سٺ سال عمر ٿي، جاءه ملڪ الموت، حضرت آدم عليه السلام وٽ ملڪ الموت آيو، جڏهن ملڪ الموت آيو ته حضرت آدم عليه السلام ملڪ الموت کي فرمايو قال اولم يبق من عمري اربعين سنة ڇا اڃا منهنجي چاليهه سال عمر نه بچي آهي؟ اڃا چاليهه سال عمر عمر منهنجي آهي، تون جلدي اچي ويو آهين. ملڪ الموت چيو اي آدم عليه السلام توهان پنهنجي چاليهه سال عمر جا حضرت دائود عليه السلام کي ڏئي ڇڏيا. پاڻ ڪريم عليه السلام فرمايو ونسي آدم آدم عليه السلام کان ويسر ٿي وئي، حضرت آدم عليه السلام کان ڀل ٿي وئي، تڏهن ان جو اولاد ڀل ٿو ڪري آدم عليه السلام کان ويسر ٿي، ڀل ٿي، جڏهن ڪڻڪ جو داڻو کاڌئي، وري جڏهن آخري ملڪ الموت آيو ته ملڪ الموت کي حضرت آدم عليه السلام فرمايو، اڃا منهنجي حياتي جا چاليهه سال باقي آهن، اهي حضرت آدم عليه السلام کان وري ٻي به ويسر ٿي، ملڪ الموت فرمايو ته نه سائين توهان عمر حضرت دائود عليه السلام جي چاليهه سال ڏئي ڇڏي آهي، هي حديث جامع ترمذي ۾ آهي، ناظرين! هن دؤر ۾ ڪنهن به انسان کي اهو اختيار نه آهي يا ڪنهن به دؤر ۾ ڪنهن به انسان کي اهو اختيار نه هو ته پنهنجي حياتي جا پنج سال، چاليهه سال، ٻه سال، هڪڙو سال يا هڪ ڏينهن به ٻئي ڪنهن انسان کي ڏئي. هرگز ڪنهن کي نٿو ڏئي سگهي. اهو امر الاهي آهي. سڀ ڪنهن جو پنهنجو وقت مقرر ٿيل آهي. مگر حضرت دائود عليه السلام کي عمر جيڪا حضرت سهڻي آدم عليه السلام ڏني تنهن ۾ منشات الاهي ڄڻ ته الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام جي دعا قبول ڪئي الله پنهنجي نبين جون دعائون قبول ڪندو آهي الله تعاليٰ پنهنجي نبين کي مقام شان مرتبو اعلائي بالا عطا فرمايو ان جي مقام ۽ بلندي ۾ ٻيو ڪوبه شريڪ نٿو ٿي سگهي حضرت آدم عليه السلام پنهنجي عمر جا جڏهن چاليهه سال حضرت دائود عليه السلام کي ڏئي ڇڏيا، حضرت آدم عليه السلام جي هزار سال عمر منجهان باقي نو سؤ سٺ سال عمر رهي، ملڪ الموت اچي ويو. ملڪ الموت اچڻ جو عجيب معاملو هو. ڪتابن لکيو آهي ته جڏهن حضرت آدم عليه السلام جي آخري عمر ٿي ته حضرت آدم عليه السلام بيمار ٿي پيو ۽ پنهنجي پٽن پنهنجي فرزندن کي فرمائي اي شيس عليه السلام مون کي جنت جي طعام جنت جي ميوي کائڻ جي طلب ٿي آ جنت جي ميوي کائڻ جي خواهش ٿي آ توهان منهنجي لاء جنت جي ميون جي ڳولا ڪيو حضرت آدم عليه السلام کي خبر هئي ته جنت آسمان کان مٿي آ جنت جا ميوا جنت ۾ ملي سگهن ٿا دنيا ۾ نٿا ملي سگهن. پر الله جي نبي جو اهو مقام هو، حضرت شيث عليه السلام ۽ ان جا ٻيا ڀائر پنهنجي والد گرامي حضرت آدم عليه السلام جي چوڻ تي جنت جي ميون جي لاء جڏهن تلاش ۾ نڪتا اڳيان وڃن ته انهن کي ملائڪ سڳورا نظر آيا، ملائڪ چوڻ لڳا اي شيث عليه السلام ڪيڏانهن وڃي رهيا آهيو؟ حضرت شيس عليه السلام فرمايو، اسان جي والد گرامي جنت جي ميون کان جي طلب ڪئي آ، ملائڪن فرمايو، توهان واپس موٽي هلو ۽ اهي جنت جي ميون کان جي طلب ڪئي آ، يعني حضرت آدم عليه السلام جو دنيا مان وڃڻ جو وقت اچي ويو آ، جڏهن ملائڪ سڳورا حضرت آدم عليه السلام جي دربار ۾ آيا ته حضرت آدم عليه السلام سڃاڻي ورتا ته هي الله جا ملائڪن ۽ ملڪ الموت کي به حضرت آدم عليه السلام سڃاتو. هر انسان جڏهن جي انسان جي مٿان موت ايندو ته هر روح نڪرڻ واري انسان جي اڳيان يعني ملڪ الموت ايندو هو انسان ملڪ الموت کي ڏسندو ۽ سڃاڻندو ته منهنجي حياتي جا ڏينهن پورا ٿي ويا هاڻي آئون دنيا مان وڃڻ وارو آهيان ملڪ الموت اچي ويو آهي منهنجو روح قبض ڪرڻ وارو حضرت آدم عليه السلام جي دربار ۾ جڏهن ملائڪ آيا ته بي بي حوا به سڃاڻي ورتا، هي ملائڪ سڳو رهاڻ بي بي حوا حضرت آدم عليه السلام کي چنبڙي پئي ته مون کان سهڻي آدم کي جدا نه ڪيو، حضرت آدم عليه السلام بي بي حوا کي فرمايو، اي منهنجي راڻي، اي منهنجي گهر واري بي بي حوا مون کان پري ٿي وڃ، تنهنجي ڪري، تنهنجي چوڻ جي ڪري مون جنت جو داڻو کاڌو، جنت مان نڪتس، هاڻي الله جا ملائڪ آيا آهن، امر الاهي مڃڻو آ، ڪي جي توهان مون کان پري ٿيو، خدا جو حڪم مڃڻو آ. ملڪ الموت حضرت آدم عليه السلام جو روح مبارڪ الله جي امر سان پيار ۾ محبت ۾ خدا جي حڪم سان قبض ڪيو يعني حضرت آدم عليه السلام ظاهري دنيا مان وصال مبارڪ فرمايو ته ملائڪن حضرت آدم عليه السلام کي غسل ڏنو ۽ ملائڪ سڳورا الله جي حڪم سان جنت مان ڪفن کڻي آيا حضرت آدم عليه السلام جي ٽن ڪپڙن ۾ غسل ڏنو اها روايت قرآن پاڪ جو تفسير مشهور آهي صفيء جو نالو صفيء روح البيان، سيپارو يارهون، سورة توبه، سورة توبه جي آيت نمبر هڪ سؤ ٽي جي تفسير ۾ اهو لکيل آهي ته حضرت آدم عليه السلام کي ملائڪن ٽن ڪپڙن ۾ ڪفن ڏنو، ڪفن ڪفن به ملائڪ ڏنو ۽ غسل به ملائڪ ڏنو ۽ حضرت شيس عليه السلام کي چوڻ لڳا ته توهان جنازو نماز پڙهايو، حضرت شيس عليه السلام الله جي امر سان ملائڪن جي حضرت جبريل سمجهايو ڪي حضرت شيث عليه السلام حضرت آدم عليه السلام جي چار تڪبير سان نماز پڙهائي ان کان بعد ۾ حضرت آدم عليه السلام کي ملائڪن دفن ڪيو يعني حضرت آدم عليه السلام کي ڪفن دفن ۽ غسل جو سڄو معاملو ملائڪن ڪيو ان کان بعد ۾ حضرت شيث عليه السلام کي ڏيکاريو ته هي سوني آدم عليه السلام جو جيئن اسان معاملو ڪيو امر الهي ائين ئي ٿيو آهي قيامت ۽ آدم جي اولاد جي دفن جو سلسلو خدا جو حڪم هي آهي. ناظرين! حضرت آدم عليه السلام جو تمام وڏو شان، مقام، مان، اعلي عرف آهي، بالائي بلند آهي، اهو ڪجهه منٽن ۾ يا ڪجهه ڪلاڪن ۾ ڪنهن به علماء، ڪنهن به خطيب کي مجال ناهي بيان ڪري سگهي، مون جهڙي ڪمزور ضعيف کي هي طاقت ناهي ته سهڻي آدم عليه السلام جو مختصر محدود منٽن لفظن ۾ سهڻي آدم عليه السلام جو بيان ڪري سگهي پر مگر قرآن حديث جي روشني ۾ جيڪو الله تعالي مونکي چوڻ جي توفيق عطا فرمائي ٻه چار نصيحتون ۽ حڪايتون قرآن حديث مان توهان جي خدمت ۾ مون پيش ڪيون الله تعالي اسان ۽ توهان کي نبين جي محبت عطا فرمائي انشاء الله تعالي حضرت آدم عليه السلام جي شان ۽ مقام ۽ معاملي تي تي گفتگو کي اختتام ڪيون ٿا انشاء الله تعالي هاڻي ٻئي وڊيو ۾ حضرت نوح عليه السلام جو واقعو ۽ ان کان بعد ۾ مختلف موقعن ۽ وڊيو ۾ حضور ڪريم صلي الله عليه وسلم جو شان ۽ مان ۽ معجزا توهان کي ٻڌائيندا رهنداسون الله تعالي اسان توهان سڀني کي ايمان جي سلامتي عطا فرمائي ۽ هر نبي جي محبت تعظيم قرب تابعداري عطا فرمائي، الله تعالي ۽ الله جي نبين جي الله تعالي تابعداري ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي.